Ani hi la rinkim a hauhnar hauhnar prince a ni a naupang te te tanga thu awih thei tak fapa duat sual theih loh mi fel em em mai a ni a kan thian zing ah hian in fiamthu hi duh em em a a mi zia te lah hi an common lo mai mai khawp a sawi thiam vak ngaihna hi awm lo a thian te bak hian-- an hre thiam lo ang tih a ni a. Amah hi West phai lengah chuanin a lak ber pawl a ni a, hmeichhia te hian an borawn luai luai thin a. Amah hi chuanin engah tih vak hian a ngai ngai lo mah se, a duh zawng ang hi chu naupang lam hi an ni zel a. A la piang leh tur tan te pawhin chance a la awm a nih chu, chutiang khawp chuan a duh naupang thin a ni. Amah hi. Ahh mi lak mi zei mi zei tawp khawk mai hi a ni a, amah hi awm lo seng chuanin kan thian ho ah hianin nuihna tur te hi a vang ve thei viau vang tih tur a ni. Narinkima hianin mi pawi hi sawi ngai lo em em mai a, mi pawi sawi hlau tak ṭi duk mai ṭhin hi a ni a. Amah hi fel em avang hianin a hming kan save danah pawh hian fapa duat sual thei loh tih taka rinte fapa duat lai tih ngata kan save a ni. Amah hian a tum ber mai chu kan ram hruaitu Chief Minister hiar nih hial nih a la tum ni awmin kan hria. Nula Lalbiak Lam Sai Lo hi kum sangkhat zakua leh sawmthum panga khan nula senior sa niin a lo piang a, tunah hian amah hi West Phailenh bul mal para khawsa mek a ni a, a hma te chuan Phailenh a awm tih a tunah chuan. Saw ti lamah a awm tawh a ni, a pian hi han en ngil a, amah hi fitli vel a sang niin a mawng hi fit nga a awm bawk fit hnih vel a ni a, a ni hian a rawn dan em em chu Aizawl a a nui hi phaileng ah pawh a hre thei a ni. chutianga vela min nui reng chu a ni a amah hi la fel leh la zawm tak a ni a amah erawh chu amah hian chian kuan lo na a ni a chu chu lai mi thiam te pawh an la hre chhuak thei lo a ni dam leh hrisel taka a awm theih nan amah hi tawngtai pawhin a lo that chhuah theih nan a ni dilh'zel ang u. Hei hi Lalruat kima a ni a, a chhungte chuan Tea an ti thin a, kan thian ho chuan Mister Gupta, Lalruat Kim te kan ti thin a ni. Mahni palian pheng thung han ti dawn ila, lian vak si lo, teh lutuk si lo, a tawk chiah a pian mawi leh ngaihno bei a ni a, amah hi tlangval lak a ni. tunah hian a chhungte hianin an duat em em a a chhungte bulah chuan mi tawng tlem va hmu pawh ni ila biak hmasak ngai biak nghawng nghawng ngai ang chi kha a ni mahse kan thianho zingah chuan maw tawng tam lutuk ang chi kha a nia a chang chuan ka rui thin a tawng hi chuan a lam thiam em em a lam han thai kual vel pawh a hneh sawh tak a ni a chhungte sawn maw a lam thiam tih pawh an hriat lovang. tin amah hi pian tir atanga la sing bal ve char char kha a ni a mahse college ah han kal ka star a lo nei ve ni ngei tur a ni hmai chhan ah ka duh che a ni ti pawp mai chu a han nen a rem rem ta teh a hepa hi chu biak in leh a chheh vel ah chuan te ah kan ti hrang hrang thin a chhang chu maw-- te a nih hi chuan van te kawp ang che a ni thin mahse kan thian ho zingah chuan lamah kim te chu va ti rawh kan ti leh deuh tawh thin a amah hi kan thian ho zingah a naupang pawl a ni a ai upa te zah thiam em em tirh hmel lo hei lo ti lawk teh te a han tih phei hi chuan in-- Mawng hi a zang thei em em a, ti deuh zung zung mai thin a ni. Amah hi a tawng duh dan vel hi a tawk chiah a, hmeichhe hi tawk vel chiah in a tawng thiam a, an han nui saih phei hi chu nula ho hi an mur deuh sung sung thin a ni. A pi leh a pu in te a an tih tawh phei hi chuan in a hmel hi a eng phet phet in kan hre thin a ni. A hming chu Asia rem feli a nia, Tete i tih hian kan koh thin a, a ni nei hian middle school kan kal lai atanga inkawm chho kan nia, Vawini thleng hian in kan la inkawm reng a, mi ten i ṭhia tu nge i best friend te a min zawh chang a, ka sawi tel thin te zing a mi pakhat a nia, chuanin. Mahni mi rilru tha deuh mai, mi hlim thei deuh, nuih duh ve deuh mai hi a nia. Chanchin sawi dun tur tam tak kan nei a, mi hnena sawi chhuah chi loh ang te kha maw chuanin eh nuih duh ka tih tawh kha. Vawikhat Sunday tlai phei chu khum atanga let thla tawp khawp hian tha kim nen kan pathum khan kan nui a, vawi ui vang ringawt te khan khut hauh te te sawi a kan nuihpui thin a nia. Tunah chuan. Fa pahnih a nei tawh a, mipa leh hmeichhia a nei a, ni tling takin a awm tawh a, kan tluk lo hle ni. Pathianin veng se lo dam reng rawh se tih hi ka duhsakna a ni e. Hei ka thian duh em em i mima sawmzual hi nia, amah hi mi hlim thei tak a nia, a bul awm pawh hi a nuam tawp. Chuanin naupang ten atanga inkawm tawk an nia. High school kan kal chhoh vel lai pawn kawng kawng kan kal pah te hian kan nui ring thei lutuk a chhung te pawh hian min ho phah thin a chuanin thei tur hi duh ve tawp bawk a mah hi thian he tan in pe zau tak mai a nia naupang naupang lai atang tawh a. In la nu lo ve thei deuh mai hi nia mahse nen hei tunah chuanin ngaihzawng neihna tlangte a hre ve tawh a kan ka lawm keimah hi ka lawm ka lawm lutuk tak mai ah chuanin amah hi ka ngaihna hle em em nasa chuan pakhat ka sawi hmai theih miah lo chu hmanah ka naupan laiin i tuiah gk nen kan cheng a chuanin a tir chuanin kan ti der vel a. a hnuah khanin kan tla tak tak a kan tla der vel kha kan tla tak tak a chuanin kha ka a tel dawn a amah pawh khanin min nui sawh vel a min nui zat lutuk a kan ti der a maw tia chuan kan kan inhai in buai nasa tawh lutuk kan thi tep tawh tih ah kan tho cham tep tawh tih ah khanin umm-- a huai sen lutuk tak mai khanin mau hmang khanin min rawn min rawn chhan chhuak a khata tan kha khanin a lakah hianin bat hi ka ngah lutuk a chuvang chuanin atan hian engtik lai pawn min mawh hunah khawiah pawh nise ka thei phawt chuan awm zel hi ka tum tawh tawp a chuanin amah hi ka thian ani bakah unau anga ka en ani. Lalsa Kimi Eskiri Sekayi pet laia kan koh dan thin, kan chhaih dan thin a ni. Amah nen hianin class two chang school kan kal ho in ka hria, aw class two chang chang a nih chu. Class ten thleng kha school kan hau kal hau a, high ah chang khan school hran ah kan kal hau a, amah ka hmuh dan chu mi fel mi tha.

He rilru a chhia tih na ni chuang lo a nia, a khawvel mi ka ti mai chauh a ni. Kan tet lai class two, three, four kan nih chhoh chuan Fingna nen hian in a in hawi em em a, a in hnial a, a in sual lek lek zel. Kan tet lai chuan sangkema hi. Tet lai tih ila school kan kal ho lai ta chu khi kan kal lai ho chuan amah hi mi fimkhur lo hung tak a ni a fimkhur lo a kar suah a suah zel a mipa hma ah te hianin a zak lo nge a ti lui nge ni a kar vak vak zel a a thu lang nasa thei em em a tihna a nih ber chu mahni hi Aizawl road nula chik khal ka thei tawh kha mi khal a ni.

Ngaisangtu chu zing a mi a ni bawk a, chuvang chuanin amah hi ka nunah hian a pawimawh em em em a ni. A chhan chu ka fans hi ka ngai pawimawh em em a.